Lairam an dawt ruangah maw Hawle nan le feiput in rak do tawn hna maw Lairam Media Group zarkhat chung thawngpang thar a reltu Suimen thawngpang thar tlang peng National Blood Donors Day hman a si. Pangrang timi cauk Pu V. Zir Sang i MLA DC nih a tlang than. Lairam Media Group zungah Lai cacawnter tawn a si. Thianhlimnak zarh on a si. CBC USA civui Zophei Baptist Church Indianapolis um ding kongah Reverend Dr. Dukam nih ca a thlah. Thawngpang thar fiangfai deuh in Thianhlimnak zarh on a si. India zalonnak theipar chuahtertu Pu Mahatma Gandhi chuah cang October ni hnih ah khan thianhlimnak zarh cu Lawngtlai District Deputy Commissioner Pu Ze Min Than Mawi nih Lawngtlai Bazaar Ariakukyi hmun ah a on. Hi caan hi zinglei suimilam pasarih ah thawk a si i, Lawngtlai District Additional Deputy Commissioner nih a hruai. Cun, sac pipe ben pawl nih dawngai in An thilthiam an langhter pinah cozahmi le sa hna le siangngakchia pawl hna le a kal khawmmi hna nih lakphakti dinṭinak an ngei fawn. Hi ca nontu Pu Ze Min Than Mawi nih cun thianghlimnak hi zahtlainak a si i mikip nih thianghlim te i chunglei le lenglei ah kan um cu kan mawhphurhnak a si. Cun kan cozah zung le sianginn hna mibumpak inn le ram le khuatlang thianghlimternak zong kan dihlak te mawhphurnak a si tiah a chim fawn. A kalkhawmmi hna nih hi caan hi on a si cangka in zalam hrawng i hnawm a ummi hna an thenh colh. Hi thianghlimnak zarh pehtlai hin Younglai Association branch kip hna nih mah sang chung cio le inn pawng hna an thenh. inn pawng hna a thenh dingin mipi nawlnak tlangau in an thanh hna. National Blood Donors Day hmang a si. Cawn ni October ni khat ah khan Lawngtlai District MJF Press Club Lawngtlai ah Association for Voluntary Blood Donation Lawngtlai District tingtaw in National Blood Donors Day hman a si. Hi caan hi AVBD President Pu Elvis Thang Zual nih a hruai i Dr. Baby Lalhmangaih Blood Bank official nih biachimnak caan a ngei. Cun hi ca ni Chief Case a simi Central Yanglai Association President Pu LZ Tluang nih bia a chimnak ah Minung nunnak hi kan thisen ah a um. Cucaah cun midang sin i thisen kan rat ahhin kan nunnak kan pek tiah tiah hal usilaw Khrihfa hna ca le Khrihfa hna ca le bang ahcun kan kan tuah awk hrimhrim a si. Khrihfa mino hna nih hin thisen pek hi uar peng ko hna usih. Cun thisen hi a man lei in tah awk a si lo i a pe khotu dirhmun i kan dir lio ah hin pe thluahmah ko hna usih tiah a chim. Association for Voluntary Blood Donation Lawngtai District ah hin President ah Elvis Lal Thang Zual, Vice President ah HC Van Lal Ruatpui, Secretary ah F. Lal Sam Kim, Assistant Secretary ah Ro Hming Lian Za Thang, Finance Secretary ah Gospel le Treasurer le remruat phun tete hna an um lio. Cun hi AVBD nih hin tukum Valentine's Day ah khan Lawngtlai Future Group he ṭangṭi in JH Loren Hall Lawngtlai Bazaar ah blood donation camp a thing tuah i minung sawmriat pasarih nih an thisen an rak pek cang tiah hi ca nih biachimtu pakhat nih a chim. Pangrang timi cauk Pu V. Zir Sangi MLA DC nih a tlangthanh. October ni khat cawn ni ni zanlei suimilam pakhat ah khan salai arlan hnim ṭialmi cauk pangraan cu a duhmi paoh rel, rel khawh awkah Pu Vizir Sang Executive Member in charge Middle School nih amah zung chamber ah a tlang than. Hi cauk tlangthamnak caan mannak i bia a chimnak ah Pu Zir nih cun kan ram nih kan hnabeisei ṭungmi a caan caan te lawng i a um vemi teiman thuknak nih a keuhtermi cauk tlangtlin khawh a hung si i kaa lawm taktak. Cathiam ṭhangthar tampi lungthin ah zuamnak tluntu le Pangrang cauk chung bia nih fimnak a chimmi nih a kan fimternak lai hi cauk hi ka tlangthan tiah chim. Hi caan hi Pu R. Sangkam Advisor Association for Lai Language nih a hruai i Reverend Si Hrang Zual nih caan ser a hmang. Cun Reverend Ace Lal Sang Lian nih Pangrang cauk hneksaknak a ngei i cauk ṭialtu Bu Salai Arla Hnim nih Lunglam bia chimnak caan a hmang fawn. Pangrang cauk hi tlap zarhnih le hleihngah a si i article phunphun le hla le drama umnak cauk a si. A man hi ukhat ah tangka zakhat le kul a si. LADBSC Textbook Subcommittee meeting thut a si. October ni thum cawn nili ah khan Lai Autonomous District Board of School textbook Sub-committee meeting cu LADBSC President Pu Ti Sang Bik Zung ah ṭhup a si. Hi ṭhutṭinak hi LADBSC Vice President Rev. EF. Sang Cem nih a hruai i thlacamnak a ngeih hnu ah LADBSC Zung bawi Pu Ef Cung Mang nih meeting ngeihnak sullam a chim. Hi meeting nih hin nikum thawk in Laica Cawhnok cauk tuahsermi tangkhat tangkhat cong liomi a zohṭhat. Member pawl nih an zohṭhatnak ah, a chim chim lang a si bantukin remṭhatnak ngeih tik caah chinchiah siselaw a soft copy zongah i remh ṭha seh tiah chim ṭi a si. Cun Laica tang nihin tangriat tiang zong hi zothat viar siselaw mah inn lei cio ah rak cawng siseh tiah biakhiahnak an tuah. Cun Laica teacher training pek a herh kongkau zong a chim lang chim lang a si i Laica Academic Proceeding tuah ding he hotu le nih bawile sinah chim ruah hna seh tiah bia khiah a si fawn. Baptist Church of Mizoram Lawngtlai South Pastor Bial Ci Vui ngeih a si. Hi Ci Vui a hawi kul le thumnak cu Lawngtlai Chanmari Biakinn ah ngeih a si. Speaker ah Reverend C. Van Lawm, bialtu pastor ah bialtu pastor cu hman a si i biaceihtu Dalruk Cang Hlei Li Chung Bia Keimah nih ka thlah lo mei timi hman a si. Civui chungah hin hi bia hmang hin phungchim ngeih peng a si. Hi thawngthar timhtuah lio ah hin civui a zohtu hna cu Mampi Local Church in kul le thum, Gilgal Local Church in voikhat, College Sang Local Church in member pahnih an um i, an dihlak in civui lamkal hi member sawmthum le pasarih an si. Sihmanhsehlaw civui zawtu hi an tlun chap peng lai tiah hnabeisei a si. Hi civui hi Zarhpini zan October ni ruk ah a ṭiak lai. Baptist Church of Mizoram Lawngtlai South Pastor Bial ah hin Khrihfabu upa sawmnga le pasarih, rawngbawltu sawmsarih le pahnih, local church pasarih chungkhar umzah zaruk le pahra, member vialte thong thum le pakhat, tipil a ing cangmi thong hnih le panga an um i nau. Nau pekchanh thar sawmruk le paruk an um fawn. Cun Khrihfabu dang in minung sawmli le pariat an lut tiah bia hngaltu nih cun a chim. Lairam Media Group zung ah Laica cawnter tawn a si. Lairam Media Group Lawngtlai zungon a si hnu sau lo te ah Lawngtlai khualipi chungah ngakchia le a dummi caah Lairam Media Group nih Lai cacawnnak a tuah. October ni nga zarhtini chunzung ah khan Bazar veng ngakchia zeimawzah hna nih Laica hi an cawng. Hi ni ahhin PKR Chiungpui Lairam Media Group chairperson nih a cawnter hna. A cawmi hna hi a tlangpi ngakchia no tete an si. Chimcang bantuk khan a dummi paoh caah Zertini chun paohpaoh ah Laica hi cawn khawh a si. Lairam media group hi nikum September niruk ah khan dirh a si i, a dirnak sullam pakhat cu India ram Laimi le Lairam chung i a ummi hna nih Laiholh hi hngal hna seh, Lai holh hi ngan hna selaw holh kho hna seh ti a si. Cucaah cun thawngpang thar phuan lawng si loin holh cawnternak zong hi kalpi a si. Lai Autonomous District Council zungbawi cheukhat hna ṭhuthmun cu ṭhialkam ter an si. Lai Autonomous District Executive Lai Autonomous District Council Executive Secretary Pu C. Zoramthang nih naite i ca a chuah ning ah zungbawi cheukhat hna cu an ṭhuthmun hitihin ṭhialmerter an si. Pu H. Zahlir Revenue Officer Bual PNZ cu LAD BSC Secretary ah Pu F. Cung Mang LAD BSC Secretary cu Revenue Officer Bual PNZ ah PF. Hrang Than Mawi Social Welfare Officer cu District Council Adult Education Officer ah Pu Vi Biak Kung Revenue Officer Headquarter cu Information and Public Relation Officer ah Pu Ti Van Lal Sang Rural Development Officer cu Social Welfare Officer Middle Sikul Middle Sikul cu Van Lal Sang Rural Development Officer cu Social Welfare Officer ah Pu LZ Tluang District Program Co-ordinator SSA cu Rural Development Officer ah Pu Bee Van Lal Hmet Assistant Education Officer, Middle Sikul cu Assistant Art and Culture Officer ah Pi Lal Hmin Rupui Thang En cu Circle Education Officer ṭangin Assistant Education Officer Middle Sikul ah cun Pi Van Bawi Ṭhachin Sung Information and Public Relation Officer cu Personal Secretary Secretary cu Chief Executive Member ah New le Recruitment hna cu Zirlian Ruang, Pu LH Lalram Din Lian, Pi Lal Dum Ding le Pu Lal Nung Zong Pui cu Sargal Education Officer ah chiah viar an si. Cun Pu Lawm Sang Zuala Cinzah, Parsula Secretary cu CEM Riantlai Tawngmi cu District Project Coordinator SSME Sun ah chiah a si fawn. LADC chung ṭuantu hna hi a herh an ti ning in a cu hlan thawk in ṭhianmer an rak si hrimhrim tawn. Lai Women Association Electric Veng nih Lairam Mother le sawm an ṭawl. October ni ni ah khan Lawngtlai College Veng i ai bunmi Lairam Mother le sawm cu Lai Women Association Electric Veng branch nih a hmun ah an ṭawl i thil pek pekchanhnak an ngei. Hi pinah hin caan tawite hmang pinnak an ngeihnak ah Mother le sawm ngakchia hna cu an hna caah thlacam piaknak an ngei fawn. Ṭuantu hna le ngakchia ummi hna nih hi caan hi an sunsak ngai i atu dirhmun ah Lairam Mother le sawm ahhin pa ngakchia paruk le nu ngakchia panga an dihlak in hleikhat an um lio. Lairam Mother le sawm hi Lairam Jesuh Khrih Lairam Jesuh Khrihfabu tangi zohkhenhmi a si. Bungtlang Congress One Block Conference an ngei. October nili ah khan Lawngtlai in nitlak lei meng sawmriati a ummi Bungtlang South ah Congress One Block Conference theih a si. Hi caan hi LADC i Chief Executive Member Pu Si Ngun Lian Cung nih a hmanpi i hi caan a hmanpinak ahhin LADC Pu Si Ngun Lian Cung nih cun biachimnak ngeiin kan ram le miphun ca i kan ṭuanṭinak ah lungthin khat tein um hna usih tiah mipi a forhfial hna. CM hi party pi le executive member cheukhat nih an zulh. Khote Village Council Association nih Lawngtlai District thong an trawl. Cawn ning ah October nili ah khan Lawngtlai District thong cu Paitar, Arvan he, Rulkual, Saikah, Saizawh khua, joint Village Council hna nih District thong Lawngtlai cu an trawl. Hi ca nan ṭuannak ah hin caan tawite an hman i cu khawh cun zanriah rawl kho thong ngaite an timhtuah i an dumpi hna. Thong i a tla pawl hna le anmah zohkhenhtu palek pawl hna an i lawm ngai ti bia kha LMG lamkal nih a theih. CBC USAG Vui Zo Phei Baptist Church Indianapolis um ding kongah Reverend Dr. Dr. C. Dukam nih ca a thlah.

Hi lengah Australia, USA le Canada lei Laimi nih kan telpi hna selaw Indianapolis lai Chin mino Pathian thangthatnak aw nih a hnilhlulh te hna lai tiah a ti fawn. Thawngpang thar donghternak lai thawngpang thar fiangfai deuh in National Blood Donors Day hmang a si. Pangrang timi cauk Pu Vi Zir Sang i MLADC nih a tlangthang Lairam media group zungah lai cacawn ter tawn a si. Thianhlimnak zarh-on a si. CBC-USA civui Zophei Baptist Church Indianapolis um ding kongah Reverend Dr. Sidu Kam nih ca a thlah. Ka vialthatu zarh chung thawngpang thar kan van phuan, kan van phuan khawhmi cu a si. Tu ah ramleng thawngpang thar ngai hna usih.